I hringnunah Pathianin hun ruat timing a nei tih hi i hria em? Timing nangmah a nei a, keimah pawh timing a nei ni. Chu chu enge kan tih chuan Pathian hnenah kan tawngtai thin a, thilte beisei kan nei thin a, hlawhtlinna te, malsawmna te pawh a niang chu. Kan beisei chu a rawn thleng ngai lo a ni. Thil tih chak te kan nei thin mahse a rawn thleng ngai lo. Kan thiante kha kan han en a, kan thiante chu an hlawh tling a. Thenkhat malsawmna ten dawng thur thur a. A thawh rim lo teh nen teh reng nen malsawmna a va dawng nasa em te kan ti thin a ni. Chutih lain keini kan han in en a. Pathian dil ve bawk si, engatinge ala rawn thlen ve lo tiin kan mang ang thin a ni. Hrehawm tihchang te pawh kan nei thin a ni. Amaherawh chu Pathian hi a thutiamahin a ding nghet em em a. Keini pawh kan han tawngtai a, Pathian chu reh vawng vawng emaw, min chhang dawn ta lo emaw han tih mai chang te kan nei thin a ni. Mahse, Pathian chuan hna thawk reng a ni tih hi sawi ka duh a ni. Mathaia bungkhat changkhat atanga changsawm pasarihna kan en chuan, Chumi chuan chumi chu hring a, chumi chuan chumi chu hring a tih kan hmu a ni. Tia han thlir mai chuan thlarau nun han chawmna tur hi a vang em em mai ni. Hming lam har deuh deuh te kan ning thin nei tam tak chuanin enge a a tul kher mawn le. Mahse hetah hian thuruk ropui tak in thawpawm a, chu chu Pathian hi a hun tiamah. a hun a lo promise duah chuan a ding nghet thlap a, eng anga rei pawh ni se Pathian chu a thutiam ah a ding a, hna lo thawk reng thin a ni tih hi a chiang hle in ka hria ni. Han ngaih tawh ta ila, Matthai ah khan Abraham a atanga David a kha chhuan sawm leh chhuan li a ni. David a atanga Babylon lama sala an hruai kha, chhuansawm leh chhuanli tho a ni. Babulon lama sala an hruai tanga Krista thlengin chhuansawm leh chhuanli tho a ni. Mathaia bungkhat chang sawm pasarih ah khan hmuh theih nuam a. Heti hun chung hi an rei dan tur zia hi chhuansawmli pahnih ngawt mai nia vai hian a rei dan tur zia chu. A kum ang zawng phei chuan a rei dan tur zia chu amaherawh chu khati hun chhung khan mi tam tak chu an beidawng a, mi tam tak chu an tlu a, Israel fate ngei pawh kha an thlir ila, hneihna te an changa indonaah an tlawm a, salah te an awm a tikhan thil tam tak khami chhung khan an lo tawng a ni. an rei dan tur zia chu amaherawh chu khang hun kum tam tak a liam chung khan Pathian chu a thutiam ah lo ding nghet ta reng a ni. Heta tang kan ngaihtuahna ah awm tur chu kan tawngtai ve thin a ni. Mahse Pathian chuan min ngaithla reng thin. Min ngaithla thin, kan awte hria min chhang a ni. Amaherawh chu Pathian chhanna hi vui leh khatah a lo thleng nghal mai ngai lo a ni. Lal Isua Krista lo pian nan pawh khan chhuan sawmli leh pahnih teh meuh hun a kal a ni. An rei dan tur zia chu chuvang chuan Pathianin hna thawk a. Pathian chuan kan rilru ngaihtuahna zawng zawng te hi min chhang tur te. Ruahmanna min siam sak tur te, plan min siam sak tur ten hna a thawk a, chu a plan ah chuan hna thawk mek zawk a ni. Tichuan khabung kan en zel chuan Hmeichhe hming pali a rawn lang a, chu chu Tamari, Rahabi, Ruthi leh Uria nupui Betsebi te kha. Betsebi tak hi chu a rawn ziak lo a, amerh chu Uria nupui a rawn ti a ni. Han ngaihtuah ila, Isua Krista lo pian nan khan kan ti daih teng, heng hmeichhia te hi Juda danah phei chuan an famkim lo a ni, a process-ah khan a famkim lo a ni. Hei hian eng nge kan nunah min zirtir tih chuan thutlukna te kan lo siam sual ve thin a ni. Thil tha lo te kan lo ti ve thin a ni. Lo tluk chang te, sual, Pathian duh loh zawng te kan lo ti ve thin a ni. Amaherawh chu heng avang hian Pathian hian min en san lo a. Keimahnia Pathian thil tum kan beisei aia tha zawk chu Heng kan tlin lohna te hian a paih bo lo a ni. Isua Krista kha Pathian thutiam ropui tak a ni a, amaherawh chu a rawn pian na tur kal kawngah khan mi famkim lo tak tak te pawh an awm ve a ni. Hei hian a tarlan chiang deuh pakhat chu Khawvel mitah chuan famkim lo viau mah se, Lalpa chuan thil tha lo tha ah a chantir thei a ni. Khawvel in an hnawl te pawh kha Lalpa chuan a thlang a ni. Chuvang chuan ni e, Pathian malsawmna dawng tur te a thatna kan chunga dawng tur ten Aw a thatna dawng tur ten kan famkim lo kan lo sual a ni thei. Thutlukna pawh kan lo siam sual fo a ni thei. Mahse Pathian chuan keimahni ama sawmna min vur a tum te, a chhanna ropui tak thil ropui tak min tih sak a tum te hi heng kan thil lo tih sual te avang hian a che dawn lo a ni. Ka sawi duh chu Kan tawngtaia thil sualte kan lo ti thin a ni, Pathian duhloh zawngte pawh kan lo ti thin a ni. Mahse, Pathian chu a rinawm reng a ni. Keini chu kan lo dawh thei lo a, Pathian min chhang tawh lo nih hi. Midang chuan malsawmnate an dawng a, kei chuan ka sual vain ka dawng lo nih hi kan ti ta pawh an mai thei. Mahse. Pathian chuan kan tawngtai nate keimahni nuna thil rukpui a ruahmanna zawng zawng chu sualna karah pawh a thleng dik thei a ni. Chuvang chuan ka lo tluk na vang khan he Pathian ruahmanna ka nunah a thleng thei tawh lo nih hi, thil tha Pathiana heta min tawntir a tum kha ka tawng thei tawh lo nih hi tiin kan lo beidawng. Mei ange, beisei tur awm a ni. Eng anga sual pawh an ni mai la, hmana kan lo dil Pathian ropuina kan lo beisei te pawh kha eng pawh ni rawh se, Pathian chuan kawng min hawnsak leh thei a ni. Eng ang pawn lo sual mai la, kawng min hawnsak leh thei a ni. Thuthlung hlui leh thuthlung thar inkar hi sawi ka duh a. Thuthlung hlui leh thuthlung thar inkar hi kum zali teh meuh mai a ni a rei lutuk. Chutih chhung chuan Pathian thu a thar eng emaw engmah ngaihtlak tur awm lo a ni, zawlnei pawn awm lo a ni. Kha kum zali chhung kha a rei hle a ni. Mahse, kha kum zali chhung kha Pathian a ngawi a ni, a reh vung vung a ni. Mahse, Pathian kha a lo reh reng reng lo. A reh loh zia chu. Kha khum zali chhung khan Rom sorkar a lo ding a, Rom sorkar chuan chanchin tha hril a lo ni theih nan kawng khawvel hmun hrang hrang kal pawh theihna tur kawng khan lo siam a ni. Tin, Greek tawng a lar a, kha tawng pakhat hmang khan chanchin tha hril theihna tur kawng a lo inhawng a ni. Kan tawngtaina chhanna kan dawn hma hian Pathian chuan min lo buatsaih thin zawk hi a lo ni a, Pathianin a chhanna, min pek tur hi kan dawn hma hian keimahni zawk hi min lo siam rem zawk thin hi a lo ni a, chuvang chuanin thuthlung hlui leh thuthlung thar inkar pawh kum zali ngawt a nia, mahse khami chhung khan Pathian chuan a lo buatsaih char char a ni, Isua Krista lo pian nan khan chutiang chiah chuan Pathian keimahnia ruahmanna a neih a timing a lo ruat a chu. a lo thlen nan hian keini chuan rawn thleng nghal phut turin kan duh, mahse Pathian chuan min lo buatsaih thin a, keimahnia chapona te sualna zawng zawng te Pathian chuan min lo siam rem sak thin a, thatna a lo siam phawt thin a ni. Galatia Bungli Changli changah khan ti hian a inziak a, Nimahsela, a hun bia a lo kim khan fa nena kan hmuh theih nan dan hnuaia awmte chu tlan turin Pathianin a Fapa hmeichhe hrin dan hnuaia lo piang dan hnuaia lo piangin a tir chhuak ta a tih kan hmu a ni. Chuvang chuanin Pathian hian. Keimahni hian thutiam a nei thin a, ruahman a lo nei thin a, plan a lo nei thin ni. Amaherawhchu chu a timing a rawn thlen hun hi a rawn thlen nan hian Pathian hian thil tam tak a lo ti thin ni. Chuvang chen Pathian a reh vawng vawng emaw kan lo ti ni maithei. Mahse, Pathian hi a reh lo a ni. Pathian hian hna thawk mek a ni tih hi kan hriat a ngai ni. Chuvang chuan i nunah, ka nunah Pathian hian timing a nei ni, hna thawk mek a ni. Mathaia bung khata kan hmang khan thlahtute chanchin atang khan Pathiana ruahmanna chu a pangai reng a ni. Keini an lo ring hlelhin. Aak! A ni ve lo ang a, tiin lo beidawng thin mai la. Pathian chuan hna ruahmanna nei a, i nunna ruahmanna nei, ka nunna ruahmanna nei, amaherawh chu kan beisei kan duh hunah hian Pathian ruahmanna lo thleng se chuan kan lo la inpeih lo ang, kan lo chapo lutuk ang. Chuvang chuanin Pathianin keimahnia min lo buatsaih mek zawk a lo ni. Chuvang chuan Pathian timing dik tak chu a rawn thleng dawn a ni. Aw, kha kha, tunhuna kan share theih chu ni se, video leh pekah ka inhmu leh theuh dawn nia.